naira nakanere abana chintaka ne school fees. So nonye mambi nabo okonyora naye gwachire, oganito gwakanere abana baye school fees. So ing'a chistars chiri kore moyo, nchiri besa enyinge nabo ogotoma, inche nchake kobeka enamba ya Mpesa baria batabwati ecard, nabo mogontomera akabesa gake igo, akabesa ako nakaire nagasang'ani naruere abana eschool fees. Igo onye gokonyora for the first time please nkwanie ontebie ase ogonkwania korwa naende oriike erieta riao rende gwateba amarieta aya Facebook mogotumia iga are amakong'u sana. Onye kobwate erieta rie onye boke onchong'a rika ng'a nagokwanire oyo na onchong'a nagokwanire korwa Kejauri, oyo na omboga nagokwanire korwa Mombasa, at least riko amarieta aria aire onde, onde tari gocha koba rigie rieta ria ekegusii, ntebi ng'a nkonyora more. Bono rero, ne rituko rikorokwa gratitude Wednesday. Gratitude Wednesday, ntagete ochore abanto batano, eh, abanto batano otaete goakera mbuya mono ase rituko ria rero, onye onye kore nse rituko riaye rire rero Wednesday, mambia Thursday gokoboka, for the first thing ogocha gokora nokorangeria abanto abwo batano obatebie mbuya mono ase okoba ase obogima bwao. Bono I am passionate about mentoring, I am passionate about talking to young people. Igo e audience nko target mono mono nonde ore emiaka forty seven na gocha nse. Amakonga aro, onye kore emiaka arubaini na nane na gochia igoro. Naye orache ore gontegerera because aye bono nomokegori oyo nore, nobwate chilesson chiria mbwate, lakini koranche gotegerera because miaka teiyo yoko yogoetania kwefundisa, nabo okonyora kwefundisire egento ekemo korwa asende buna nainche nkwefundisa korwa ase abanto bande. Igo abanto baria mo- mwanyora rero ritang'ani, please kora egento ekiya, ancha epeji eye yane ekorokwa Keeping Up With Penny or efaida nere oyo ogwancha epeji eye ekero obwate efollowing e- ere X amount of following, Facebook nabo egokoa ekeegu here and there, ebinto biria bire ebitoche Facebook ekoruru, na intwe nabo totaete tobinyore goetera ase abagusii baito, erinde tonyare gokonyana. Bono inche ntaete nchore abanto bane batano, naende ekero ngochora abanto bane batano, young people, Intaete mbabe ekero omobwekano eki ekindengereretie ebirengererio biane, mbae egesambo. Egesambo omanyete gokora egesambo negento eki erinde abanto bande bebunde inse. Ntaete nchore rero ngochora abanto batano abasacha, abasacha ngochakera rero abasacha batano ntaete gochora. Omosacha omotang'ani ntaete gochora goakera Nyasaye mbuya mono ntata. Tata Japheth Ongwenyobe iga aiboire aa ang'e iga mwaka 1926. Tata asirete kare 89 years old. Oyio nomonto ntaete gwakera mbuya mono ase obogima bwane he is late asirete emiaka ikomi yaerire lakini nere ntaete gwakera namba eyemo ng'a tata mbuya mono onye tari ere ondusetie gesima akandeta nyandoche ibere akang'ira aria bosongo nkamanya korinigwa akamba nkagenda Nairobi nkarwa Nairobi ngacha America bono New Jersey ngokwanera korwa egari ime. I credit my father nere onye tari tata anga tindi iga iga America, onye tari tata bweruseti ase obotaka aa rigesima ekero nkogenda aa rigesima nanyora ase tata arwete original home ngotoire arenge ororo once a year naende iga arenge very effective ekero babasirete ekenyoro kia baba korwa 1982 ntomiseti ekenyoro kia baba every year nabo tata are gotobeka egari ime otoire mpaka aa rigesima twaumerana ne chicousin chiaito twainyora baba naende twairana na. emiaka emenge mpaka nkarunka ngatiga gakogenda are koinyora mama omwabo and it was a very uh, nice and memorable day cause we always uh, saw our cousins Joseph Araka Araka korwa Nakuru Araka mbuya mbuya sana evolume mbuya ere mbuya mono ase okondigereria Ointe ate omoiboru namba eyemo anchete konyuoma mama lakini ekero okorigereria estory y'omonto one ekorokwa efamily tree nabo okorora ng'a omogaka ongwenyi nere ogerete bono onde egari ime in fact nkaransete volvo ime ngokwana evidio ngokora noroche egari eye mbwate iga iga. eye, eye bono nomogaka ongwe nyogerete, onye tari tata, anga timbwati gari eye nkonye kosuguma isiko aa, ogochi kobeta iga ya yaani kwa igo ekoenda omwenyenye ekero abanto bagotebi ng'a onge buna omonto ogotara oikaransete, oyio ntata number one, tata nere ogerete nde iga ase nde iga iga rituko ria rero, Omosacha o kabere ntaete gwakera mbuya mono ntata biara, tata biara agotoka aria mbwinzao. Tata biara agerusetie obotaka ime korwa aria mbwinzao, akerusia ase abamura bamwabo na abana na basubati bamwabo, agatiga kera omonto esukuru bare gotebi ng'a onde otagete kogenda esukuru, genda esukuru. akebwata agesomia, tata obiere iga aritayete buna ebank manager ya Barclays bank, korwa nothing agesomia akagenda esukuru he became something, omogaka oria nere ogerete ingacha goika ase ng'igete bono iga rero buna ngokwana iga, inywomete omwana oye ore omosacha one. Omosacha one nere omosacha namba isato ntaete goakera mbuya mono. okay, omosacha oyo nere oa nere o make it possible nachire koba mama, nachire korwa komokanyarebe, nachire goika ase ng'a gete nainche ngoteba ng'a bare mosa ogete tenena, ekero gwateba ng'a onye kore bwoo tenena, tenena. Emiaka osiri na sita naberire na omosacha oyo, naende ondeteire eraya enyinge buna eri nakagerete ng'a ninye nyore, igo nkomoakera ande mbuya mono, nonya gosigikani kore nyomba, nonya amang'ana gagocha make make. Nabo nkomoakera mbuya mono ng'a mbuya mono ase okong'ancha Penina korwa nyandoche ibere, naende gwanchire konyuoma erinde nkonyorere abana. Namonyoreire abana bane, abana babere ne ecollege bare, abana babere mbare oyomo ne ehigh school are ekeng'werere bono bono kere class five. Omosacha oyo gengenete komoakera mbuya mono kera rituko, igo nkomo appreciate, naende nkomotebi inde namanyete bo, because oroche Onye atanywa omangano onto ere tari nyandoche ibere nkonya komaga-maga. Onye tata atandusia eri nyandoche ibere anga bono nonde noinche nkonya ko timanyeti anga inki bono ngokora gose nechi konde angokora tinkomanya ase nare gocha gotoka. Lakini ase engencho yo yo y'abanto aba yagerire natokire nkaransete iga iga. Oyio nomosacha o gatato. Omosacha oo kane no my brother okorokwa Simon Nyabicho Ngwenyi. That is my brother oria o make it possible akaenda akandigeria admission esukuru agatiga ekiare gokora akagenda akarigia admission esukuru ekagera nkagenda ngacha iga iga America nkagenda embassy nkaegwa evisa ngacha iga America. Nere osuguregete na kera egento. Eticket eria nacherete America igo banyebegete ecredit card ai ase momura ominto okorokwa Ombogo, nabo natebetigwe igo. Etiketi eyio bantebetie ng'a togokogorera etiketi eye, gokoirana gogoika iga iga gogokora emeremo otoiranerie etiketi eyio. Naende sure enough, ekero nachagete emeremo, emeremo eyio my brother ang'irete akang'ira esukuru ya Home Health Aid bono nde Kerimbota, my brother Mokaya, my brother Ombogo, my brother Nyabicha, nabo bang'oyoti korwa airport. Kare abanto bare gokuoyia korwa airport buna omoyega it was.

Mokaya agatenena eairport, I remember one day, yaani nkoinyora natenenete iga bono agwekora ng'a timomanyeti because ekero arwete Kenya I was four years old. A- agekona iga ng'a ng'a rende timorora, I love that my brother, in fact ekero nkoinyora that my brother, he died in 2012, nkoigwa bororo, that is the pers- eh, first person nasiretie nkaigwa o- nkaigwa bororo sana and his name was Wesley.

Barenge abanetu sana, ngakumia ng'ake, mokaye atarenge monetu pi, lakini aba bande babere mbuya baragerete, my brother Simon, nere omenyetie, nere ong'ete shelter, nere ondendete ong'irete akandrop akang'irani, nere onkonyete korigia egari, nere ombundisete koendia egari, my brother Simon.

Ekero nanachete ekiina ng'a bono natakire koba omoibori, konya namenyire twamenyire ang'e emiaka etato na omogaka oyo one tokoriera togoserera era ekiara ekero naika emiaka twenty five, nga decide ng'a bono nintete konyora abana, nanyure amarwa aisaine chisigara chiaisanire, ebirao biaisanire, nkanache ekiina. We are the few like few women togwakera Nyasae mbuya mono twariete eraha togaserera eraha ekiara tokamanya konacha ekiina. opened ng'aki bono tiga tonyore abana. Ekero nanachete ekinde ng'a bono togoikaransa nomogaka togateba okay bono twaratengire twaisanekire tiga tochake efamiri. Ekero twanachete ekinde ng'a ngochaka tore efamiri, kero nkogenda ase amasabe ase Nyasaye because toramanya gose nonyore bana, ngasaba Nyasaye ng'a Nyasaye gaki nkonye nyore omwana omomura first born. Timanyeti nki nare gosabera omwana omomura. I just wished omwana one abe omomura omotangi. That is the the the order nabegete ase Nyasaye. Naende Nyasaye aka aka ona akang'a omwana one Brandon. Omwana one Brandon is an amazing boy. Omwana oyo one is very humble. He is like his father. Tabwati mang'ana amaange. The guy is just easy going. Ekero

is the most humble boy. Naende egento kende nkomoadmire, he lives a very simple life. Omwana oyo nigo akobeka esneaker mpaka yabochoka. Delphine Mong'ina, how are you? Omwana oyo one, tari ngoteba ng'a iga are cheap skate, buna bagoteba ng'a abagusii bare cheap. Bono oyo nere omogusii oria abanto bakonyara goteba ng'a aro cheap. Omomura oyo one, he is very satisfied nechianga chiaye. Igo akobeka chianga chiaye chikobochoka, Amagoko aa onacha. Yaani omwana oyone is very simple naende iga are satisfied nebinto ebike ebike tari interested in so many flashy things buna okorora abana bande baanchete chisneaker iga are very simple. Ekero nkorigereria omwana oyone by choice tari ng'a iga are omotaka na abwate chibesa eaccount but he lives a very simple life that is very admirable.

that's not serious. Omwana oye ekero akong'eresa igoro y'enyasore, omanyete enyasore is the new thing na abana, iga atagete konyemekia ebe ng'a nyasore is not a big thing, buna engaki ere nare gotebia mama ng'a marwa is not a big thing, omanyete nare koelesa mama ng'a nintinde nintatinde it doesn't mean anything, lakini mama egeneration are korwa taunderstandeti ng'a omokungu ogo o- omo- omosubati aende ebiro abwati gotenga botuko, ng'a naende anywe amarwa, ng'a naende anywe esigara, ng'a naende anyore omosacha.

Ekero togocha after her the sister his sister he will stand for the sister twamoinyori ng'a my friend omwana oyo noyoito noyo omino lakini noyoito he is very defensive of his siblings and I watch him there are different days that we have to thank God for ebinto ebi abagoa rero nachore abasacha aba batano abasacha aba batano they are very important to me naende abasacha aba batano oyomo osirire my father lakini aba bande

My husband thank you Ai, nkomoakera mbuya mono omogaka one for choosing me yaani oroche rende korwa nyandoche ibere koira chiombe etibu ngotenya ore eh koburugera echae yaani ching'iti gwachire iga iga America at 19 years old obogima bwa kaye iga nobokong'u lakini Nyasaye ondeteire omosacha okorokwa my husband ore willing kong'ancha buna nde iga in fact, naende tomenye na in peace. In peace nere egento ekenene, peace, tore in peace pi, because inde intentional ng'a ntagete peace, nere iga are intentional iga atagete peace, because chibackground tokorwa igo twarwete ase aba abatata babere barenge so driven, they wanted the best for us.

abande imobwati, abande ninwe mogochia koba the first generation, abande ninwe mogochia koba tata, abande ninwe mogochia koba abatang'ani korwa obotaka ime. Some of us ntori botaka ime, we were born into a family where naiboretwe nkanyora tata abwate egari, there was no poverty there, but he is the first generation to remove himself. Onye naye oyomo obori, chaka rero korengereria ing'aki okoerosia obotaka ime. School is not for everybody, start a small business, onie amandazi.